Llong o fod. Reit te, o'r ochr mae'n edrych fel na, gret, ffantastig. O'r ffrynt mae'n edrych, na, dwi'n mynd edrych fel na, dwi'n edrych fel hyn, na, dwi ddim, na, dwi ddim yn edrych, jap, sip, ach. Erioed yn ei llun o long ofod a stryglau i arlunio fe o onglau gwahanol? Wel, dyma un tip i chi heddi, a byddwn ni'n defnyddio Rain. Oh yeah. Lego. Cam cynta yw adeiladwch rocket neu llong o fod cool allan o'r Lego. A na, di hwn ddim yn set llong o fod Star Wars yn reiddiol. Dwi'n meddwl falle mae milfeddyg neu carfan campio neu rhywbeth fel yna. Ond, llong o fod amdani! Spaceship! Reit e. Hmm, na, aros funud. Bach o'n newid. Nice to go hwnna. Right. Dyna ni, wneud hwnna o tro. Nawr, dwi'n mynd i arlunio hwn o onglau gwahanol. Ac oherwydd ei fod e'n peth 3D. Mae'n iawn. Dim ots am gael yn union gywir, ond o le mae dych chi rhywbeth i gopio bob tro. Felly, dyna ni un ongl. Just sketch yw hwn gyda pensil yn ysgafn. A wedyn, dwi'n gallu symud ei edrych o ongl gwahanol yn mynd i'r llun gwahanol. So dyma fi'n y llun o'r ochr o'r un llong ofod. Ydych chi'n gweld? Ydych chi'n gallu cael cysondeb. Ydych chi'n neud yr un peth, ond o onglau gwahanol. Mae'n neud yn lot haws. Dwi'n mynd i chi ddychmygu beth mae'n edrych fel. So dyma fi un ongl gwahanol, seithi drwy'r gofod o'r ffordd hyn. A dyna ni. Yr un llong ofod, pedwar ongl gwahanol. Nawr, allwch chi gael gwared ar y model, Cymrwch pen, a nawr dyn ni'n arlunio dros y sketch, a sdim rhaid i ni sticio i beth oedd y lego'n edrych fel, allu ni newid y siap tyn bach, chwnegu bits dyn ni methu wneud yn y lego, er mwyn troi o mewn i llong ofod, fel dyn ni eisiau yn ein comic neu stori neu llun, neu beth bynnag dyn ni'n gwneud. So, ychwanegwch. darnau gwahanol cwl, neu allwch chi sticio yn dyn at y Lego sy'ch chi moyn. Erbyn i chi orffen y llun, fydd neb yn gallu dyfalu mae yn Lego gath ei wneud yn gyntaf ac ddim mewn rhyw ffatri galactic rocedi a llongau ofod. Dechreuwch gyda'r prif siapau. A wedyn allwch chi symud ymlaen i wneud y fanylion. Cofio fel pan wnaethon ni'r robotiaid, llinellau bach fel hyn. A wedyn ni dots weithiau. Pethau fel yna'n rili really ychwanig i teimlad o fydda manylion sydd yn gwneud rhywbeth teimlo'n fwy real rhywsut. Dyma ni. Chi'n gweld yr un llong ofod yw e. O wahanol onglau. A fi'n siw bod chi'n gallu gwneud modelau miles well na fi allan o Lego. Felly ewch ati. A chwynegu manylion. I troi nhw mewn i rocket. Go iawn. Cofiwch y manylion ydych chi'n gwneud a tri yn gwneud yr un, yr un rai, yr un llunellau o onglau gwahanol. yn mynd i edrych yn go iawn. Beth am i chi'ch gwneud rhyw, rhyw symbols neu rhywbeth fel yna. Symbolau neu rifau neu enwau ar ochr eich llong yn gofod. A dyna ni. Eisiau enw ar y llong gofod yma. Rwch sylwad i fi. Oce, okay, dyn ni angen lliw nesa. So, I just wneud hwn yn gyflym. So, 1, 2, 3, bing! So dwi wedi newid y lliwiau rhywfaint o'r Lego a dwi wedi trio cadw i dau neu dri o liwiau. Ond dyma tip, os ych chi moyn i'ch llongau ofod edrych yn fwy Star Wars aidd, fel tysyn nhw ddim just yn hollol newydd sbon. Ewch, ar ôl i chi liwio nhw, falle ewch dros nhw gyda bach o frown, marcio dros nhw, falle lle maen nhw wedi cael eu seithi, neu lle maen nhw wedi llosgu, neu bod trwy um, helbul meteorite storms, brown a melyn, oren yn dda, falle rhwyd, a maen nhw'n fwy fel hen a battered, a rhywsut mwy o gymeriad iddyn nhw. Uh, bach o lwyd lle mae wedi cael ei seithi falle bom blast a pethau fel yna. Uh, mae'n tip i chi os ych chi moyn cael llong ei ofod sy'n edrych yn fwy fel rhywbeth allan o'r byd Star Wars neu neu rhywbeth tebyg. Um, allwch chi wneud hwn wrth gwrs gyda robotiaid hefyd. Meddyliwch lliwgar, ond wedyn gyda bach o wear and tear yn nhw hefyd. So, dyna ni. Un tip, dechrau gyda Lego a wedyn neud llun. Wrth gwrs, allwch chi wneud y gwrthwyneb, allwch chi dylunio ar bapur llawn gofod, wedyn ni adeiladu fe'n yn Lego, a wedyn dod nôl i'r papur Ia, wneud lluniau o onglau gwahanol o'ch llong wybod. Felly, sgrin i ffwrdd, lego ar y bwrdd, a bant â chi. Hwyl!